Egento eke ntitokwana ndagantete montegerere kabisa keenire moikaranse kabisa mongigwe. Nde torarigereria esegi eye yarenge iga Kiambu. Chiconstituency erenge abangwana aba achiete balinde mwananchi. Bagachakera Kitutu Chache South. MP ero na eya Matiang'i segi tebeti. Bakagenda Kisii town. MP na eya Matiang'i. segetabeti. Bakamanya koimoka bakagenda, bagweta keumbu bagocha keroka seito, bagakwa amagena. Naigwete? Bagakwa amagena araria keumbu. Chiguni chibwate mpaka ebibago, chigari chigaatwa mpaka eamaraga. Abanto bagakwa amagena,

Abagusii toigerane kabisa, ng'a ase empiero y'amatiang'i segi tebetio. Nyari barichache ase engencho y'empiero ne ya UDA eywo ere ya Ruto, togaitwa amagena, ebibago bigaaka, chigari chigatwa ebirore, abang'ina bagasarigwa ebiashara, abanto bakoomia omonto agakwa, ase amatiang'i atabwati empi. Eki ngekorokio, Chiconstituency chionsi pi chia Gusii, Matiang'i tiga aye gwekerogo gare. Ntobase goaka onde bwensi outside Jubilee, gose at least abe omongwana orakore egasi na Matiang'i. Abagusii baminto tegerane igaa. Ase toganeti. Matiang'i aigwe ebirogo na obwempi, chiconstituency chionsi pi chia Kisii na Nyamira. Matiang'i aigwe ekerogo. Bomachoge chache bekera Jubilee gose onde bwensi o Matiang'i. Tokogenda Nyaribari chache. Kabirundu, nere otenenine ore Jubilii, tongi ekoka nosirire, na nyambando etari gotangasa ng'ai are baro neserikari yakora nere egasi. Ase omonto tobwate ning'o? Birundu. Chiconstituency chionsi pi chitabwati monto Matiang'i, moe Matiang'i ekerogo ekio. Abagusii baminto that is very clear. Ekero tokore chisegi gusii. Magenga akoire 2027 ntogani kaire 2032. Naki ekonyarekana tonyore chisegi echi bono naende tonyore chisegi echi chikampeni chia 2032 chikong'ea. Nyasae kagotoikeo. Tekonyarekana. Goika buna abagusii tomanye ase problem ere. Obwempi tisabwati. Abagusii bare Nyaribari church. Ekerogo eke kia Nyaribari church beka jubilee mapema. Abanto bakure baisanire. Manye ngaitekire aisanire. Bono Birundu tara officially chake campaign. Soa Kisii town kwanie abanto. Kora siasa ya maskani. Siasa buna ya omonto osomete buna tokomaete. Twarosire gotwara abanto bamaete ng'a nesegi ne chibesa. Oka. Ntogenti abanto bokorengereria na gokamba na abanto. Enough is enough. Ing'a econstituency ase Matiang'i atabwati MP mpaka amagena a Ruto mpaka esegi ebe. Last time mwaroche amatanga arenge Sense ward. Abwo Sense. Nao twabwate omongwana okorokwa ng'a Jafeti Nyakundi. Esegi yabete amatanga abwo nyarenchi na abande bakamachi goitwa. Abamura abamotienyi barenge oo bogokava ba Midia bagaakwa chindoe na abande bakaakwa chinchera ching'ao. Tekonyarekana ng'a ase matianyi atabwati embe, esegi mpaka ebe oo. Epattern eyio goika tonyebune, which means gusii. Goika toe abanto babwate omorembe, obwempi baye kobare babwate omorembe. That is the only way torakire obokurume oboro. Naboretie omweshimiwa are ama yesterday, ngaboria what do we do? Akamanya kong'a ekerengerero eki buya sana ngaigu buya. Namoka gocha evideo eyio iga. Agantebia ng'a intwe tochache south ase amatiang'i abatebi pi Anthony Kibak endi, takire magena, onde taiyo akire, goods nchiyo.

Ase constituency are in charge ne MP aye. MP ya Matiang'i tegokira iga atebe ng'a yande abange iba goita abanto. No! Erabe bobe. That is why togoteba igaa bono 2027. Togite chimbago. Korwa igoro mpaka nse naende ebinto ebi togokora aa online tomanye komoka kageuka chingaki Nyasaye agotukonya tonyore uwezo tosoe ebinyoro ime. tosoe chichiiro, tosoe echisukuru, totebe abanto ng'a korwa igoro mpaka nse kamati ya ngincho ya six, tokore buna mwakorete two thousand and two, tokore buna yarenge two thousand and two, onde bwensi okogenda iga isiko. Ntomanyete mbarabwo bagokora amagenderero, batebire ng'a toretire chipara, toretire kiang'o. No! 2027 amagenderero nsawa, nonya omotienyi nabo akorete amagenderero. What we are simply saying, gokorete amagenderero, reta amasikani gusii, mogusie asikwe.

Bamoe korwa oo, babere, batato, bane, ime konyarekana gusii baria abake tobwate, abande twenane togochia moino aa. No way, tiakera omonto amanye ng'a ase omogusii are goika amasikani aboo. Goika amasikani aboo. Ebosoro ebe Japhet Nyakundi, bono yarikire Moro. It's equally the same, toise kogenda. Sauti mogirango, we should expect chinsara chirutwe, ekaba mwarwe chinto biekobao, ase engencho empiara tari amatiangi. Ntori gochi kwabera goitera manyinga, na abanto gokwa ase engencho ye chikura.